من مێهدی لەگەڵ هاوڕێیانی هاوکارم لە خزمەتانداین بۆ پێشکەشکردنی ئاڵقەیەکی دیکە لە بەرنامەی ڕوانگە. لە بەرنامەی ئەم هەفتەیەماندا هاوڕێ سەلاحی مازوجی ئەندامی کومیتەی ئیجرایی حیزبی کۆمۆنیستی ئێرانمان داوەت کردوە تاوەکو سەبارەت بە وەزعیەتی سیاسی ئێستای ئێران و ئەولەویەتەکانی کۆمەڵە قسەوباسێ بکەین و هەروەها بەهۆی هەلومەرجێک کە ئێستا لە تورکییە و لە کوردستانی تورکییە یا بڵێین بە هۆی هەڕەشەکانی دەوڵەتی فاشیستی تورکییە بۆ سەر بۆ هێرش بۆ سەر کوردستانی سووریە هاتووەتە ئاراوە، لەو پەیوەندەشدا پرسیارێکی لەگەڵ ئەخەینە ڕوو. هیوادارم تاوەکو ئاخری بەرنامەکە لەگەڵمان دەبن. کاک سەلار سەرەتا بەخێراتن پێدەڵێم و زۆر سپاس داوەتیەمەت قەبووڵ کردووە. زۆر سپاس بۆ ئێوە منیش بەش بەحاڵی خۆم سڵاوم هەیە بۆ بینەرانی بەڕێزی ئەو بەرنامە دە خدمەتتام. زۆر سپاس کاک سەلا قەراربوو بەرنامەکەمان لەسەر وەزیەتی سیاسی ئێران و ئەولەویەتەکانی ئەولەویەتەکانی کۆمەڵە بێت بەڵام بە پێی ئەو هێرشانە کەوا دەوڵەتی تورکییە یا هەڕەشە و گوڕەشانە کە دەوڵەتی تورکییە ئێستا ڕێکی خستووە و قەراریان داوە کە هێرش بکەنە سەر کوردستانی سووریە، پێم باش بوو کە لەو ئیرتباطەشدا پرسیارێکت لەگەڵ بخەمە ڕوو ئەویشەوە کە هۆکارەکەی چییە دەوڵەتی تورکیا فشارانی بۆ توندتر کردووەتەوە و ئایا کوردستانی سووریە توانایی خۆڕاگری و بەرگری لە خۆیان هەیە و هەروەها لەوانەیە دواتریش لەسەر ئەوەی کە وەزیفە و ئەرکی سەرشانی شۆڕشگێڕان دەبێت چی بێت بۆ دفاع لە ئەم تەجروبەیە دەبێت چی بکەن و ئەو پرسیارە دێت. دێرێتە ئەوجێی کە بە ئامانج و هەدەفی ئەسڵی دەوڵەتی تورکییە دەگەڕێتەوە، ئەوەی کە بەشێکی زۆر لە خاکی کوردستانی سوورییە داگیر بکا. دەوڵەتی تورکیە لەو ساڵانەی دواییدا هیچ کات ئەو ئامانجە و ئەو هەدەفەی خۆی نەشاردووەتەوە، بارها ڕایگەیاندووە بە بەهانەی حیفزی ئەمنییەتی تورکیە کە دەیهەوێ ناوچەیەکی ئەمن، ناوچەیەکی حائیل بە درێژایی سنووری نێوان تورکیە و سووریە دروست کا. و ئەو ناوچەیە دەژێر کۆنتڕۆڵی خۆیدا بێ و بەو جۆرە بە قەولی خۆی ئەمنیەتی تورکیە بپارێزێ. تا ئەو جێ کە بە نەخشەی ئەوان دەگەڕێتەوە یانی لە بە درێژایی ئەو سنوورە یانی زیاتر لە نۆ سەد کیلۆمیتر و بە قووڵایی سی کیلۆمیتر لە ناو خاکی سوورییە و بە تایبەت لە ناو خاکی کوردستانی سوورییە تا دەیەوێ بێتە پێشێ. و بارها ڕایگەیاندووە کە دەیهەوێت لەو ناوچەیە لەو ناوچەیە شەهرەکسازی بکات، دەیهەوێت بە سەدان شارۆچکە لەو مەناتکە دروستکا و نەخشەی ئەوەیە کە نزیکەی دوو ملیۆن لە ئاوارەی شەڕی سووریە کە ئێستا لە تورکیەن بێنێ لەو ناوچانەدا مستەقەری کا. یانی ئەگە مقایسەی دەکەی ڕێک هەر ئەو کارەی کە دەوڵەتی ڕەگەزپەرستی ئیسرائیل لە ناوچە فەلەستینیەکان داگیرکراوەکانی فەلەستین دەیکا ڕەنگە ئەویش دەیهەوێ ئەو کارە بکا و سەن دەیهەوێ دیمۆگرافی یانی تەرکیبی جەمعیەتی ئەو ناوچەیە بە تەواوی بگۆڕێ یانی خۆت دەزانی مەسەن جەمعیەتی کوردستانی سوریە کەمتر لە سێ میلیۆنە سا دوو میلیۆن ئاوارەش بێنی لەو مناتقە مستەقەڕیکەی یانی عەمەلەن بە مەعنای ئەوەیە کە دەیهەوێ تەرکیبی ئەو ناوچەیە بگۆڕێت. دروستە دەڵێت لە مەناتقێک ئەو قوڵایی هاتنە پێشن پێنج کیلۆمەترە، بەڵام دەڵێت لەو مەناتقەی کە ئەمنییەتی تورکیە دەکەوێتە خەتەر، ئێمە بە قوڵایی سی کیلۆمەتر خەیاڵمان هەیە بیێینە پێش و لەو مەناتقە هێزی تورکیە مستەقەر بێ و ئەمنییەتی ئەو مەنتقەی لە ژێر کۆنترۆڵی دەوڵەتی تورکیەدا بێ و ساڵهایە ئەو نەقشەی هەیە و تەنانەت کاتی خۆی داگیرکردنی عەفرینیش هەر بەشێک بوو لەو پڕۆژەیە. بۆیە بە هەر کات کە بۆی هەڵکەوێ بۆی هەڵکەوێ بتوانێ موافقەتی ڕووسیە مەسەلەن جەلب بکا بتوانێ بە نەوعێک موافقەتی دەوڵەتی ئەمریکا مەسەلەن جەلب بکا ئەوان ڕێی بۆ بکەنەوە ئەو حەول دەدا بەشێک لەو پڕۆژە و بەشێک لەو نەقشەی خۆی بەرێتە پێشێ یانی بەڕاستی بەنجەم ئامانجەکەی کاملەن داگیرکردنە ژغاڵی بەشێک لە کوردستانی سووریە. ئەوەی کە خود بۆ ئاوا دەکا، دەیێ بەو کارەی کە دەیکا بە داگیرکردنی بەشێکی بەرین لە خاکی کوردستانی سووریە، ئەسڵەن ببێتە فاکتۆرێک، ببێتە موئەلەفەیەکی غەیری قابلی حەزف لە دیاریکردنی چارەنووسی بوحڕانێک کە ئەمڕۆ هەر هەیە لە سووریەدا. دەیێ ببێتە پایەکی حەلی ئەم قەزیە و بتوانێ مەنافەی خۆی بەرێتە پێشێ. لە لایەکی دیکەوە ئێمە دەزانین کە دەوڵەتی تورکیە لە ساڵیانی ڕابردوودا، لە دە ساڵی ڕابردوودا شکستایەکی زۆری بەسەردا هاتووە. لەبیرتە ئەو کات کە ئەو ئاخێزی جەماوەری لە وڵاتانی خاوەرمیانە، لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەستی پێ کرد، دەوڵەتی تورکیە لە ڕەوتە ئیسلامیەکان دفاعی دەکرد و دەیهەویست هەم بە ئەمریکا هەم بە وڵاتانی غەربی بە کلەن بە وڵاتان دەوڵەتانی ئوروپایی نیشان دا کە ئەم مۆدێلی حکومەتی ئەو یانی ئیسلامێکی بە قەولی خۆیان لیبراڵ ئیسلامێکی سیاسی لیبراڵ ئەوە باشترین ئۆلگویە بۆ دەسەڵات لەو لەو ناوچەیە. دەی دیتمان شکستی خوار اخوان مسلمین لەوانەک لە میسر شکستی خۆر جەریاناتی ئیسلامی نەیان توانی سەرکەوتن بەدەست بێنن لە لیبی دوایە لە تونس دیتمان ئەلنەزەر شکستی خوا نەیتوانی بە ئامانجەکانی خۆی بگا وە خۆشی هەموو نەخشەکانی کە لە ڕێگای دفاع لە داعش و تامینی داعش و جەریاناتی کۆنە پەرستی ئیسلامی لە خاکی سورە دەکرد هەموو نەخشانە ڕاستیەگەڵ شکست ڕووبەڕوو بوو. بۆیە لە لایەکەوە بۆ داپۆشینی ئەم شکستانە، بۆ داپۆشینی ئەم قەیرانە قووڵە ئابوورییە کە ئێستا تووشی هاتووە، یا مەسەن شکستایەکی سیاسی کە بە تایبەت لە ئینتخاباتی شارەودارەکان لە تورکیە خۆی نیشان دا، بە نەوعێک دەیهەوێ ئەم شکستانەش لە ئەنزاری ئەفکاری ئوم و ئەنزاری ئەفکاری ئوموومی خەڵکی تورکیە بشارێتەوە و عەوارز و چوزانم دەرەنجامەکانی ئەم شکستانەی کەمێک و دواخا. بۆ زۆر ڕەوشەنە کە ئەم ئامانجە ئەو ئەهدافە دەبێ تێک بشکێ و ئەوەش پەقەت بە بزوتنەوەیەکی جەماوەری و بە بزوتنەوەیەکی چەکدارانەی جەماوەری لە کوردستانی سوریە ئەوە فاکتۆری ئەسڵی بۆ تێک شکاننی ئەم ئامانجەی کە دەوڵەتی تورکیە ئێستا تاقیبی دەکا و بە خۆشیەوە مەلزوماتی وەڕێخستنی بزوتنەوەیەکی چەکدارانەی جەماوەری لە کوردستانی سوریە وجودی هەیە، هەر ئەو سەرکەوتنانەی کە کاتی خۆی لە داعش بەدەستیان هێنا، ئەو مقاومەتە سەربەرزانەی کە لە کاتی هێرشی دەوڵەتی تورکیە بۆ سەر ئەفرین کرا یا بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەو هێرشانەی دیکە کە پێشتر دەوڵەتی تورکییە کردوویەتی بەو ناوچانە، هەموو نیشان دەدا کە زەرفیەتی تێکشکانی ئەم هەرچەند ئێستا هێرشگەی دەستپێنەکردووە و بەڵام ئەگەری ئەوە هەر هەیە کە ئەم هێرشە دەستپێبکا، بەڵام بە خۆشییەوە لە عەینی حاڵدا مەلزوماتی تێکشکانی ئەم هێرشەش هەیە. دیارە دەوڵەتی تورکیا هەروەک کە پێشتر کوتم بە بەهانەی ئەمنیەت دەیکا، بەڵام بە ڕاستی ئەوەی کە واقعە ئەوە دەوڵەتی تورکیە بۆ کە هەمیشە هەڕەشە بۆ لە سەر ئەمنیەتی خەڵکی کوردستانی سوریە، لە سەر ئەمنیەتی خەڵکی کوردستانی تورکیە، لە سەر ئەمنیەتی خەڵکی ناوچەکە، کوردستانی ئێراق و دەنا تا ئەو جێیە کە بە کوللەن بزووتنەوەی کوردستانی سووریە دەگەڕێتەوە، لە تەواوی ئەو ساڵانەدا هیچ خەتەرێکی ئەمنییەتی نەبوو. بەڵام دیارە دەوڵەتی تورکیە دەیهەوێ ئەم بزووتنەوە بە تایبەت ئەم بزووتنەوەی خۆبەڕێوەبەری کانتۆنەکان تێکشکێنێ و بەشێکیش لە سیاسەتی داگیرکەرانەی هەر ئەو ئامانجە تاقیب دەکا کە بتوانێ ئەم تەجروبەیە لەبار بخا بتوانێ ئەم تەجروبەیە کە دەتوانێ مەنبەعی هێز وەرگرتن بێ مەنبەعی وزە وەرگرتن بێ بۆ بزوتنەوەی خەڵکی کوردستان لە تورکیە یا لە بەشەکانی دیکەش دەهێ ئەوە ئەوە خامۆش کا ئەوە تێکشکێنێ کە بە خۆشیەوە زەرفیەتی ئەوە پەیدا بۆ مەلزوماتی ئەوە پەیدا بۆ کە بتوان ئەم ئامانجە فاشیستانەی دەوڵەتی تورکیە گەڵ شکەست ڕوبەڕو کەن. زۆر سپاس کاک سەلار. بچینە سەر باسەکەی دیکەمان ئەویش وەزیەتی سیاسی ئێستا ئێرانە. جمهوری ئیسلامی لە بوحرانێکی قوڵدا گیری خواردو هەرچەند هەمیشە گوتومانە جمهوری ئیسلامی بوحرانیە بەڵام ئێستا وا دیارە قوڵتر بۆتەوە. هۆکارەکانی چین؟ ئایا ئایا بەراستی جمهوری ئیسلامی بوحرانەکەی قوڵتر بۆتەوە خەریکی تێپەراندنە یا ئەگەر گیری خواردوە لە بوحرانێکی ئاوا قوڵدا هۆکارەکانی چین لە ئێستادا؟ دەزانی چۆنە خۆت باست کرد ئەوەی کە بوحڕانەکان قوڵتر بوون ینی واقعیت ئەوەیە کە بوحڕانەکان و ئەم قەیرانانەی کە جمهوری ئیسلامی لەگەڵی دەست بەیەخەیە هەم قوڵتر بوونەوە هەم هەمەلایەنەتر بوون نە تۆ چاو لە کە جمهوری ئیسلامی وەک ڕژیمێکی سەرمایەداری کە چاو دەکەین و چاو لە موقعیتی سەرمایەداری ئێران بکەین بوحڕانی سەرمایەداری ئێران هەر هاتووە قوڵتر و بنەڕەتیتر بووە یانی مەسە ئیستا ئەسڵەن ئەم باشتی گوستەردەی سەرمایە لە ئێران مەعنای نەماوە مەعنای نەماوە یانی سەر چینی سەرمایەداری ئێران یانی سەرمایەداری ئێران دە مەوقێتێکدانی کە بران بەشێک لەو سوود و قازانجەی کە بەدەستی دێنن سەر لە نێو سەرمایە سەرمایە گوزاری کەنەوە و دەبین مەسەن لە ماوەی چەندین مانگی ڕابردوودا ئاماری جۆرا و جۆر هەیە لە بیست تا سی میلیارد دۆلار سەرمایە لە ئێران چۆتە دەرێ و نیشان دەدا کە سەرمایەداری ئێران تووشی چ قەیرانێک هاتووە. یا مەسەڵەن لە لایەکی دیکەوە دەبینین بەشێکی زۆر لەو کالانەی کە بەرهەمی دێن لە عەمبارەکاندا دەمێنێتەوە بۆ چونکێ خەڵک قودرەتی خەریدیان نییە.

نیشان دەدا کە یا لەلایەکەوە وەرشکەستی بانکەکان کە خبرەکانی دەبیستینوانە، هەموو ئەوە نیشان دەدا کە چاوەڕوان ناکرێت لە ژێر دەست چەنگی جمهوری ئیسلامی سەرمایەداری ئێران بتوانێت بەسەر ئەو قەیرانەدا دەرحاڵ سەرکەوتن بەدەست بێنێت ئەو قەیرانە تێپەڕ کا و ئەوە خۆ دەبینین قەیرانی جمهوری ئیسلامیش وەک رژیمێکی سیاسی کە ئەم چینە نمایندەگی دەکات لە دەسەڵاتدا خب لە قەیرانەکانی جمهوری ئیسلامیشدا خب ڕەنگ دەداتەوە یا مەسەڵەن لە لایەکی دیکەوە دەبینی هەر لە نەتیجەی ئەو توندبوونەوەی تەحریمە ئابووریەکان تەحریمە ئابووریەکان درامەدی نەفتیران لانیکەم پینج مرتبە دابەزیوە هاتوتە خوارێ وەش بۆ ڕژیمێک کە نیزیکەی هەشتا دەرسەدی بودجەی دەوڵەتی لە ڕێگای فرۆشی نەوتەوە بەدەست دێنێ مالومە توشی تەنگ و چڵەمەی جدی دەکا ئەوە مەسەن تاوجیەکە بە وەزیەتی اقتصادی بۆیە هەموو کەس هەموو تەحلیل گەران دەڵێن ئەسەن اقتصادی ئێران لە مەترسی ئەوەدایە ئەسەن لێک بڵاو بێ لێک بڵاو بێ هەموو ئەو حول و تەقەلایش دەیدەن بۆ سازش لەگەڵ ئەمریکا هەر لەو پەیوەندەدا یا مەسەن نەگە چاو لەکەین دەبینین کلەن بناغەی پایەی کۆمەڵایەتی ئەم ڕژیمە هەر دێ زۆرتر بنکۆڵ دەبێ هەر دێ زۆرتر بنکۆڵ دەبێ ئەوە مەسەن دەنێم سەرمایەداری ئێران هەرس خودی تەوەقەی سەرمایەداری ئێران چونکێ دەزانن دەو دەورەدا ئەم ڕژیمە ناتوانێت بە نیازەکانیان جواب داتەوە کە نیازیان ئەوەیە دەو دەورەدا کە قسە لە جیهانی بوونی سەرمایە دەکەین سەرمایداری ئێرانیش بتوانێت هەموو ئەو کەند و کۆسپانی کە لەسەر ڕێگاتی بۆ تێکەڵاو بوونەوەی زۆرتر لەگەڵ سەرمایە جیهانی ئەم تەنگ و چەڵەمانەی لەسەر ڕێگا نەمێنێ. دەی خودی جمهوری ئیسلامی بەم ساختارە سیاسی و ئیدۆلۆژیک و نازانم نزامی ئیداری و قانونی کە هەیەتی خۆی بەربەستەکە، خۆی مانعێکە لەسەر ڕێگای ئەوە. بۆیە خودی سەرمایەداری ئێرانیش بەوە گەیشتوون کە بۆ پاراستنی مەنفەعەتی خۆیان، بۆ دەربازبوون لەو بوحڕانە دەبێ ئاڵوگۆرێک لە ڕژێمی سیاسیدا بەوجود بێنن. مەنزوورم ئەم ڕژیمە هەتا دە نێو تەبەقەی سەرمایەداری ئێرانیشدا، موقیتی زەعیف بوو وەک پایەی ئیشتماعیەکەی. دوای لە لایەکی دیکەوە مەسەلەن ئیسلاح تەڵەبانی حکوومەتی هەر بە هۆی ئەو ئاخێزە جەماوەریە کە لە دەی مانگی نەوەد و شەش دا کرا دەبینین بناغەی کوللەن جەریانی ئیسلاح تەڵەبی بناغە کۆمەڵاتیەکەی زۆر زۆر تەزعیف بووە زۆر زۆر تەزعیف بووە تەجزیە بووە مەسەلەن ئەوەی ڕەدەی سەرەوەن زۆرتر لە خودی جناحی ئوسوولگەرا مەسەلەن نیزیک بوونەوە خودی لە سپای پاسداران نیزیک بوونەوە بەڵام ئەوەی خەڵکی عادی و لە خوارەوە بوو و تەوەهمێکی هەبوو بە ئیسلاح تەڵەبانی حکوومەتی و پێیان وابوو لە ڕێگای ئیسلاح تەڵەبانی حکوومەتی لەوانەیە بە بەشێک لە داخوازەکانی خۆیان بگەن ئیدی دەبینین بەشێکی بەرینیان هەر جەزب لەم ئیعترازاتە بوون لە ناوە یا مەسەلەن بەشێک لە کادرەکانی ئەو بزووتنەوە دەبینین قەتعی ئومیدیان کردووە لە ئیسلاح تەڵەبانی حکوومەتی و بە نەوعێک ڕۆیشتوون بەرەو ئۆپۆزیسیۆنی جمهووریخواو و لیبراڵی ئێران ئەوەش نیشان دەدا نیگەجاران بەشێک لە پایەی کۆمەڵایەتیی ئەم ڕژیمە لە ڕێگای ئیسلاح تەڵەبان و تەوەهومێک کە جبە جەریانی ئیسلاح تەڵەبی هەبوو لە ئێران ئەوەش هەر داڕمانی بەسەردا هاتووە ئەوەش مەسەلەن هەر ئەوەی کە دەڵێن دەڵێن بزوتنەوەی دەی مانگ ئەسڵەن کۆتایی هێنا بە دەسەڵاتی کولەن گوفتمان ئیسلاح تەڵەبی لە ئێران ئەوە بە نەوعێک ڕەنگدانەوەی خۆی هەبوو هەم دە نێو خودی ڕژیمدا هەم دە نێو بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکاندا و ئەوانە هەمووی ئەو خاڵانە دەبێ ئیشارەت پێ بکەین. ئەوە لە لایەکەوە، لایەکەوە ڕژیمە تووشی بوحڕانێکی عەمیقی ئیدۆلۆژی کاتۆ. یانی جمهوری ئیسلامی دی ناتوانێ بە ئیدۆلۆژی ئیسلام، ئەخلاقیات و فەرهەنگی خەڵک لە جامعەدا کۆنتڕۆڵ کا. هەر خۆت مەسەڵەن لە جەریاندای مەسەڵەن هەر چوونە ئیجازەی چوونی ژنان بۆ ستۆدیۆمهای وەرزشی، ئەو بۆی بە دەبێتە پاشەکشەیەکی گەورەی سیاسی یانی بنبەست دەبێتە بنبەستێکی نیشاندا کە ئەم ڕژێم تووشی چ بنبەستێکی ئیدۆلۆژیک هاتووە یا هەرەیە کە ژنان جەوانان دە ڕفتاری ڕۆژانیاندا دە ژیانی ڕۆژانیاندا حازر نین قانون و یاساکانی ئیسلامی بەرنە پێشێ ئەوە بۆ خۆی دەبێتە حرەکەتێک بزوتنەوەیەکی سیاسی لە دژی ئەم ڕژیمە زۆن بەو بارەشەوە هەر ئەم رژیمە تووشی ئەم بوحرانەکەی قوڵتر بۆتەوە زەقتر بۆتەوە یا مەسەلەن تاوجێ کە بە پەیوەندی ئەگەڵ پەیوەندیکانی دەرەوەی دەگەرێتەوە زۆمە دەبینین بۆ وڵامدانەوە بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەم فشارانەی کە دەوڵەتی ئەمریکا هێناوێتی بە تایبەت بە توندو تیژکردنەوەی ئەم تحریمای ئابوری و تحریم های اقتصادی جمهوری اسلامی ویست لەگەڵەوە بەربەرەکانی بکا لەلایەکەوە بە نائەمن کردنی خطوطی کەشتی هاتوچۆی کەشتی نەفت کێشەکان لەو ناوچەیە لە ئاوەکانی جنوبی ئێران وە لەلایەکشەوە بەو گوتم بەو ماجرا جویانە نزامیە وە لەلایەکشەوە بەوەی کە هەر بێ و لەو تاهوداتەی کە دە کاتی خۆیدا لە تەواف کاتی هەستاییدا لەوانە پاشەکشە بکا و ئەوانە مەسەن بێنێ لە ژێر پێنێ بەڵام ئەوەش دەبینی بە زدی خۆی تەبدیل بۆتەوە مەسەن وەختێک ئەو دێنێ ئەو ماجراجوێی نزامیانە دەکا یا حەملە دەکا مەسەن بە کەش بەو کەشتیە نەفتکەشەکان خۆب دە مەقابلدا ئەمریکا هاتوو هەموو پایگاهای نزامی خۆی لەو مەنتقە تەقویەت کردوە. یا مەسەلەن هاتووە ئیتلافێکی پێکهێناوە ئەگەڵ مەسەلەن ئوسترالیا، ئەگەڵ ئینگلستان، ئەگەڵ عەڕەبستان و وڵاتانی دیکەی عەڕەبی بۆ کۆنترۆڵ و بۆ تەئمینی ئەمنیەتی کەشتیەکان لە مەنتقەنی زۆرتر مەنتقەی میلیتاریزە کردووە ئەوەش هەر بە زەرەدی مەسەلەن جمهوری ئیسلامی ئەوەش شکەستێکە بۆ ڕژیمی جمهوری ئیسلامی دەڵا پەیوەند لەگەڵ خەڵکدا هەر دەرحاڵ تووشی بوون بەست هاتووە مەسەلەن ڕژیمێک کە ناتوانێت تەنانەت جواب بداتەوە بە سەرەتاییترین داخوازی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش، تەنانەت کارگەر شەش مانگ کار دەکات ناتوانێت حەقدەستەکەی بدا، خۆ بەوردژمە دەبێت بڕوا یانی دەبێت سەحنەی سیاسی و جامعە تەرک کا یانی لەژێر ئەم ئەم ئەم فشارانەی کە بۆی هاتووە لەلایەکەوە خۆ بەختێک ناتوانێت ئەم داخوازە سەرەکیانە جواب بداتەوە بێ ڕوو دەکاتە سەرکوت و ئەوە ئەوەش دەبینین بەدەستیەوە نەهاتووە ئەوەش ئێستا خەڵک دەبینین ئیدی چاوترسێن نابن. بزن هەر نمونەی دوو هەفتە لەوە پێش دوو سێ هەفتە لەوە پێش وەختێک ئەو حوکمە سەنگینانەی دا لە دژی فەعالینی کارگەری حەوتەپە و ئەو تێکۆشەرانەی کە حمایەتیان دەکرد لە بزوتنەوەی کارگەری لە حەوتەپە دەی ئەوە گەڵ ئەکس العملی خەڵک ڕوبەڕو بو وەختێک یانی گە ڕژیم دەویست خەڵک مەرعوب کا خەڵک بترسێنێ بەڵام دە نەتیجەی ئەکس العملیک کە بەشەکانی جۆراوجۆری ئەو کۆمەڵگایان نیشان دا ڕژیم بە خۆی کەوتە وەحشەتەوە. رژیم بۆ خۆی زوو پاشەکشەی کرد لەو حوکمانەی کە دایبوو، لە لایەکەوە رەیسی قوەی قەزایە، خانەی کارگەر، نمایندەکانی مەجلیس، هەر یەکەی بە جوورێک پاشەکشەیان کرد و یان کوتیان ئەو حوکمانە لە جێگای خۆی نیە، دەبێ ئینساف رەعایەت کرێ، کارگەر هەقی خۆیەتی ئیعتراز بکا. منزورم ئەوە نیشان دەدا کە سەرکوتیش ئەم کارایی جارانی نەماوە. دروستە جموری ئیسلامی زەرکویەتی سەرکوتی هەیە، بەڵام سەرکوت ئیدی ناتوانێ چیتر خەڵک چاوترسێن کا و واداریان کا کە لە ئیعتراز و هەبات دەست بکێشنەوە. بەو مەعنایە دەڵێم، یانی ئەگەر چاو لێکەی کوللەن قەیرانی جمهوری ئیسلامی لە هەموو لایەکەوە قووڵتر بۆتەوە، هەمەلایەنەتر بۆ و ئیدی بەسە لەوەی کە دە جەریانی ئەو خەبات و ئیعترازاتەی کە دە جەریاندایە ڕەهبەرێکی شۆڕشگێر و ڕەوشەنپیر لە دڵێر و ئیعترازاتە شکڵ بگرێ و بتوانێ ئەم خەبات و ئیعترازاتەی کە دە گۆڕێدایە بە لە چ جێی بگەینێ هاوکار لەگەڵ هەموو ئەو بەحرانانە ئەو قوڵتربوونەوەی بەحران و کێشانە کە جمهوری ئیسلامی ڕۆژانە لەگەڵ دەست پەنجە نەرمەکە زیاتر لە دوو ساڵیشە دەورێکی تازە لە ئاخێزی جەماوەری لە ئەترازاتی کرێکاری و بە تایبەت ئەترازاتی کرێکاری دەست پێکردێتەوە و ئەترازاتی کرێکاری هەر ئێستا ڕۆژانە بەردەوامە ئەوە چی بە ئێمە ئەڵێ؟ ئەوە نیشاندەری چییە؟ هەڵسەنگاندنی ئێمە بۆ ئەم دەورەیە چییە؟ خۆشت ئیشارەت کرد، بەڕاستی تاوجێیە کە بە بزووتنەوەی کارگەری دەگەڕێتەوە هەر لە ئەوایلی دەهەی هەشتاد، هەر لە ساڵی هەشتا و سێ وە تەحەڕوکێکی تازە لە جونبشی کارگەری ئێران دەستی پێ کرد، یانی کۆتایی هات بەو دەورەی ڕکوودی بارزاتی کارگەری کە لە دەهەی هەفتا و ئەوانە تا ئەندازەیەک حاکم بوو و یەکێک لەو فاکتۆرە گرنگانەش کە قەتعییەتی دا بە ڕووداوی هەر ئەو ئاخێزە جەماوەری و سەراسەرییە کە لە دەی مانگی ساڵی نەوەد و شەش کرا، هەر خودی هاتنەپێشی بزووتنەوەی کارگەری بوو. بەڵام واقیع لەوەیە، هەر ئەو جورەی کە بۆ خۆشت ئاماژەت کرد دەڵێی لە دوو ساڵی ئەخیر دا، ئەوە وایە کە ئەم ئاخێزە جەماوەری و سەراسەری ساڵ دەی مانگی نەوەد و شەش کوللەن هەموو بزووتنەوە کۆمەڵایەتییەکانی واردی مەرحەلەیەکی تازە کرد. بۆ؟ چونکە تا ئەندازەیەک تەرازووی هێزی بە قازانجی بەرەی ئیعتراز و موبارزە لە دژی جمهوری ئیسلامی گۆڕی گۆڕی و دەبینین بە دوای ئەوەدا ئیعترازات و ئیعتساباتی کارگەری من زیاتر پەرەی ئەستان بزانە وەک کە خۆت شایدی مەسەن لە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە هەزار و حەوت سەد مەورد ئەوە فقەت سەبت بۆ کە ئیعتساب و ئیعترازی کارگەری مەسەن لە ئێراندا کرا ئەوە بێسابقەیە مەسەن لە تارێکی جنبشی کارگەری حدێقە لە چەندین دەهەی ڕابردوودا وە زۆر زۆر دڵخۆشکەرە بۆ چونکە دە دڵی هەرەو ئەتڕاز و خەبات و ئەتساباتدایە کە بزوتنەوەی کارگەری تەکامل پەیدا دەکا بزوتنەوەی کارگەری ئەو کەند و کۆسپانەی کە لە سەر ڕێگای پێکهێنانی تەشەکولە و لە سەر ڕێگای توزان حیزبیەتە و لە سەر ڕێگای کولەن پوختە بوونی هەڵسوڕاوان و ڕەهبەران و فەعالین کارگەرێ دەتوانێ ئەو مانعە تێپەڕکا و لە سەر ڕێگای خۆی لابا. و کوللەن ئەگەر چاو لێکەین تەحەولێکی زۆر گەورە کە ڕوویداوە مەسەڵەن لەو دوو ساڵەی ئەخیردا ئەوەیە کە ئەگەر دە ڕابردوودا نەوەیەک تەوەهوم هەبوو بە جەریانی ئیسلاح تەڵەبی و ئیسلاح تەڵەبانی حکوومەتی تا ئەندازەیەک تا ئەندازەیەک لە تەریک کوللەن ئۆرگانهایەک کە بەدەستیانەوە بوو هەوڵیان دەدا ئەم بزووتنەوە کۆمەڵایەتیانە لە چوارچێوەی قانوونەکانی جمهوری ئیسلامیدا کۆنترۆڵ کەن، ئیدی بەدوای دەی مانگدا ئەو مەوقیتەی نەماوە. بەدوای دەی مانگدا ئەو مەوقیتەی نەماوە. یانی ئەم سوڵتەی گوفتمانی، ئیسلاح تەڵەبی، بەسەر فەزای سیاسی ئێران و بزووتنە کۆمەڵایەتیەکان ئیدی کۆتایی پێکات. یانی ئەگەر پێشتر مەسەلەن هەر لە جنبشی کارگەری، خانەی کارگر، خانەی کارگەر کە مسەندە دەست ئیسلاح تەڵەبانی حکوومەتیەوەیە یا لە رێگای شوراهای ئیسلامی و یا لە رێگای ئەنجومەنهای سینفیەوە حەولیان دەدا لە هەر جێیەک هەر ناوەندێکی کرێکاری کە ئیعترازێک هەیە سەی بکەن، ئیعترازەکە لە چوارچێوەی هەر قانوونەکانی جمهوری ئیسلامی هیدایەت بکەن، ئێستا دەبینین لە هیچ کام لەو مەرکەزە کارگەرانە ئەم نەهادانەی سەر بە حکوومەت و سەر بە ئیسلاح تەڵەبان ئیدی جێگایەکیان نەماوە ئەوە مەسەلەن لەو عتساباتی زۆر بەرینی کرێکارانی حەوتەپە، لە فولاتی ئەهواز، لە ئەراک مەسەلەن لە هێپکۆ، لە ئازەر ئاب، لە شوێنەکانی دی لە پترۆشیمەکان، هیچ کام لەو ئعترازاتە زن دە کۆنترۆڵی ئەوان دا نین، بە ئیبتکاری عەمەلی ئەوان وەڕێ ناکەوێ یا لەو چوارچێوانەی کە ئەوان دەیان هەوێ نامینێتەوە تێپەڕی دەکا و یەنی دە مەزموو دا گە چاویلەکەی بزوتنەوەی کارگەری ئێران لە هەمیشە زیاتر هەموو جامعەی متەوەجی خۆی کردووە و تەئسیری داناوە لەسەر هەموو بزوتنەوە کۆمەڵاتەکانی دیکە تەئسیری داناوە لەسەر بزوتنەوەی دانیشتجویی تەئسیری داناوە لەسەر بزوتنەوەی ژنان و کولەن لەسەر ئیعترازاتی جەماوەری لە دژی جمهوری ئیسلامی دەواخدا خاڵێکی بەرز ئەوە بووە کە هەر پێ بە پێی ئەوەی کە تەرازووی هێز بە قازانجی بەرەی ئیعتراز گۆڕاوە دەبینین ئیعترازاتەکە زیاتر مەسەلەن لە جاران پەرێ ئەستاندوە یا بە تەوری وە ئەوەی کە ئێمە شاهێدی مەسەن دەو دوردا ئەم حەڕەکەتانە بۆتە بزوتنەوەیەکی سیاسی دروستە مەسەن ئێتڕازی کارگەران مەسەن لە هەو تەپە یا لە فولاد یا لە هەموو ناوەندەکان لە مەسایل ئیقتسادیەوە دەست پێ دەکا لە مشکلاتی ئیقتسادیەوە دەست پێ دەکا بەڵام چونکێ ئیدی فالی ڕابەرانی کرێکاری بەوە گەیشتون کە بابە لە چوارچێوەی ئەو ڕژیمە تەنانەت ئەو خاستانەش جواب وڵام وەرناگرێتەوە جموری ئیسلامی دە ئاستێکی کەلاندا ناتوانێ ڕفۆرمێک بکا ناتوانێ ئیسلاحاتێکی جددی بکا بۆ باشترکردنی شەڕاتی کار و ژیان لە ئێران و لە لایەکی دیکەشەوە هەر لەو پرۆسەی خەبات و ئیعتڕازە ئاستی ئاگاهی و تێگەیشتوویی کرێکاران و کۆمەڵانی خەڵکی بە منەت و فەقیر لەو جامای دار هاتۆتە سەرێ یانی زۆرتر بەوە گەیشتوون ڕابتەی سیاسەت و ئیقتساد دەزانن دەزانن ئەگە تووشی ئەو هەمووە فەقر و فەلاکەت و بێکاریە هاتوون ئەوە لە نەتیجەی ئەم سیستمە سیاسیە کە دە دەسەڵاتدایە، دەرنەتیجە ئەم حەڕەکەتانە بۆتە بزوتنەوەیەکی سیاسی و هەڕەشە دەکا لە کوللەن جموری ئیسلامی و یەک فاکتۆرێکی زۆر گرینگ لەوەی کە مەسەن جموری ئیسلامی ڕێگای سازان و پاشەکشە دەمەقابل ئەمریکا گرتوتە پێشێ هەر بجودی ئەم بزوتنەوەیە یعنی ئەوە جموری ئیسلامی لە هێرشی ئەمریکا ناترسێ بەڕاستی لە فشارەکانی نازانم ڕۆژئاوا ناترسێ ئەوەندەی کە لە کوللەن پەرەستاندنی ئەم بزووتنەوە ئیعترازیە لە نێو ئێراندا دەترسێ. دەرحاڵ هەر چونچێ ئەو بزووتنەوە دە ئارادایە و دە جەریانی بزووتنەوە و حەڕەکەتە کە کرێکاران، خەڵکی فەقیر و هەژار دەو جامەعدا فرسەت بە دەس دێنن کە ئیعتراز و خەباتەکەیان ڕێکخەن. دەرحاڵ هەر ئەوەش هەموومان ئومێدەوار دەکا ک دە ئیدامەی و ئعترازاتەدا ک دەبینین بە بێ پسانەوە ئیدامەی هەیە ئەم بزوتنەوە هەر بێ و زۆرتر تەکامول پەیدا بکا بە تایبەت لە ئاستی رێکخستندا ئەو کەند و کۆسپانەی کە لە سەر رێگایەتی لاچن و نمونەکانیشی هەیە بە راستی یان هەیە کە معەلیمانی ئێران لە مەسەلەن دەتوانن ئعتساباتی سەراسەری وەڕێخەن.

یا اعتصاباتی مەسەلەن یەک مانگە، اعتراضاتی یەک مانگەی کرێکاران، ئەوە هەموو ڕادەیەک لە سازمانیابی نیشان دەدا کە هەمووی بە ڕاستی دڵخۆشکەرن و هیوادارین ئەو ڕەوتە هەر ئیدامەی بێت. بەڵێ کاک سرار، سیاسەتی کۆمەڵە، ئەولەویەتەکانی کۆمەڵە و ئەرکەکانی کۆمەڵە لەو دەورەیەدا چین و دەبێت چی بکات؟ دیارە زۆر لەسەرەوە قسە کراوە، بەڵام لە هەلومەرجی ئێستادا، کە باسمان کرد کە چ بزووتنەوەیەکی ئیعترازی بەرین لە ئێران دەگۆڕێدایە. یانی هیچ رۆژێک نییە ئێمە شاهیدی پێنج شەش مەورد ئیعترازی کرێکاری نەبین. یا مەسەڵەن نمونەی مەسەڵەن ئیعترازاتی جەماوەری نەبین. هەر ئەو نمونانەی کە ئەو رۆژانە ئێمە شاهیدی بووین وانە. بنابەنین وەختێک باس لەوە دەکەین یەکێک لە ئەولەوێتەکانی کۆمەڵە دەو دەورەدا، ئەوەیە کە بتوانێ پەیوەندی بزوتنەوەی شۆڕشگێرانی کوردستان تا ئەو جێیە کە دەتوانێ پتەوتر کا ئەگەڵ بزوتنەوەی سەراسەرێکان، ئەگەڵ بزوتنەوە کۆمەڵاتی پێشڕەوەکان، ئەگەڵ بزوتنەوەی کرێکاری، ئەگەڵ بزوتنەوەی ژنان، ئەگەڵ بزوتنەوەی دانشجویی، ئەگەڵ بزوتنەوەی دژی چوزانم خراپکردنی ژینگە لە ئاستی سەراسەریدا، ئەگەڵ بزوتنەوەی چەپی ئێران. مەسەڵەن بزوتنەوەی چەپی ئێران کە هەمیشە بەرحاڵ دیفاع کردن لە تاکخوازەکانی خەڵکی کوردستان بەشێک لە سیاسەتی بووە، هەمیشە پێداگری کردووە لەسەر مافی دیارە کردنی چارەنووسی خەڵکی کوردستان، خۆ بزوتنەوەی کوردستان دەبێ پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ ئەم بزوتنەوە کۆمەڵاتیانە لە ئاستی سەراسەری هەر بێ و پتەوتر کا بەتایبەت لە وەزیەتی ئێستادا بەتایبەت لە وەزیەتی ئێستادا کە دەبینین هێزە ناسیۆنالیستەکان، ئەحزابی ناسیۆنالیست لە کوردستان مەسیری دیکەیان، مەسیرێکی دیکەیان گرتووتە پێش. مەسەن بۆ خۆت هەر ئەخیرەن ئاگادار بووی، مەسەلەن باڵێک لە سازمانی زەحمەتکێشان بە رەهبەری عەبدوڵڵای موهتەدی دەچن مولهەق دەبن بە شوڕای مودیریەتی گوزار. کە دەبینە شوڕای مودیریەتی گوزار داواکرد ناسیۆنالیستای عەزەمەت تەڵەبی ئێرانی تێدا کۆبوونەوە. تیدا کۆبوونەوە. یەکێک لە شەرتەکانی پەیوەستبوون بەو شوڕایە ئەوەیە کە هەموو ئەندامان، هەموو ئەو کەسانەی پەیوەست دەبن بەو شوڕایە، دەبێ باوەڕیان بێت، دەبێ تاهدیان هەبێ نسبەت بە پاراستنی تەمامییەتی ئەرزی ئێران. ئەوە یانی چی؟ یانی دە دواڕۆژدا ئۆپۆزیسیۆنێکی وا کە بە دەسەڵات بگا، کە هیچ شانسێکی نییە بە خۆشییەوە، ئیدی سەرەتاییترین مافی خەڵکی کوردستان کە دیاریکردنی مافی چارەنووس بە رەسمی ناناسێ. بە ڕەسمی ناناسی مەنزورم ئەم نەوعە سیاسەتە ئەم نەوعە سیاسەتە بزوتنەوەی کوردستان لە بزوتنەوە کۆمەڵاتیەکان داردەبڕێ دادەبڕێ و دەستیان دەخاتە ناو دەستی حەڕەکاتێک بەشێک لە ئۆپۆزسیۆن کە هیچ نە تەنیا سەرەتایترین مافەکانی خەڵکی کوردستان بە ڕەسمی ناسن بەڵکو لە لە ئاستی سەراسەریشدا هیچ جوابێکیان نییە بەو داخوازانەی کە ئەمڕۆ بزوتنەوەی کارگەری بۆی هاتۆتە مەیدان، بزوتنەوەی ژنان بۆی هاتۆتە مەیدان، بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکانی دیکە بۆی هاتونە مەیدان. بۆیە دروست لەو شەراتەدایە کە زەرورەتی ئەوە زۆرتر لە هەمیشەیە کە کۆمەڵە حەول بدا بزوتنەوەی کوردستان پەیوەندیەکانی گەڵ بزوتنەوەی سەراسەری پتەوتر کا. یا مەسەن دە کاتێکدا کە باقی حیزبەکانی ناسیۆنالیست ئەوەی کە کۆبوونەوە لە ناوەندی هاوکاریدا ئەوانە هاتوون چوونە ناو فازی دیالۆگ و مزاکرە و سازان لەگەڵ جمهوری ئیسلامی یەک دەور مزاکراتیان کردووە ئێستا متزرین دەوری بەعدی مزاکرات بکرێ ئەوانە یعنی دروست دە شەراتێکدا دروست دە دەورەیەکدا کە بە بەتایبەت بە دوای دەی مانگی نەوەد و شەش دا خەبات و ئیعتراز لە دژی جمهوری ئیسلامی واردی فازێکی تازە بووە، واردی فازێکی تازە بووە و جمهوری ئیسلامی زیاتر لە هەمیشە لە ژێر فشار قەرار داوە. ئەم هێزانە دەیانهەوێ حەول دەنگ، گوفتمانی، دیالۆگ و سازش و مزاکرە بێن حاکم بکەن بەسەر بزووتنەوەی کوردستاندا. یا لە لایەکەوە مەسەلەن کەنەکە، کۆنگرەی نەتەوەیی کورد، ڕەسمەن ڕادەگەیەن دەڵێ سیاسەتی ئێمە دیالۆگە گەڵ جمهوری ئیسلامی. یانی دروست. لە شەڕایتێکدا کە خەڵکی ئێران هەنگاو هەڵدەگرن بۆ ڕووخانی ئەم ڕژیمە، بزن ئەوان دەیانهەوێ گوفتمانی سازان و مزاکرە و دیالۆگ حاکم کەن بەسەر بزوتنەوەی کوردستان و ئەوە خەتەرێکە ئەوە خەتەرێکە و کۆمەڵەیشێک لەو جەریاناتەیە کە دەتوانێ ئەم خەتەرە بڕەوێنێتەوە دەتوانێ بزوتنەوەی کوردستان لەم خەتەرەش تێپەڕکا و نەهێڵێ بزوتنەوەی کوردستان کە لە ماوەی چڵ ساڵی ڕابردوودا هەمیشە ناوەندێکی خەبات و تێکۆشان بووە لە دژی جمهوری ئیسلامی، ئەمڕۆ لە بزوتنەوەی سەراسەری دابڕێ و مەسیری دیالۆگ و نازانم سازان و مزاکرە بگرێتە پێشێ. خەڵکی کوردستان دەزانن ڕژیمی جمهوری ئیسلامی لە سنە ناڕوخێ، لە مەریوان ناڕوخێ، لە مهاباد ناڕوخێ، لە تاران دەڕوخێ. دەی دەبێ پەیوەندیت هەبێ گەڵ ئەو بزوتنەوانە. بزوتنەوە کۆمەڵایەتیانە کە لە واقعدا نیرووی موحەڕەکەی موبارزە بۆ ڕوخانی جمهوری ئیسلامین لە ئاستی سەراسەریدا بۆیە دەبێ یەکێک لە ئەولەویەتەکانمان بنابەرین پتەوکردنی ئەم پەیوەندانە بێ لە لایەکی دیکەوە یەکێک لە ئەولەویەتەکانی دیکەی کۆمەڵە ئەوەیە کە مەوقعیەتی کۆمەڵە لە ڕەهبەریی جونبشی کوردستاندا دەبێ مەحکەمتر بێ ئەویش ئەوەیە یانی کە دەڵێین هێزی بزوێنەر هێزی ی محەڕەکە نی متۆڕی محەڕەکەی بزوتنەوەی کوردستان دەواخەدا خەڵکی کرێکار و فەقیر و هەژار و ژنانی ستەم لێکراوی ئەو کۆمەڵگایەن دەبێ پەیوەندەکانی کۆمەڵە ئەگەڵ ئەم چینی کرێکار و تیژ توێژی فەقیر و هەژار دەو کۆمەڵگایەدا هەر بێ و قوڵتر و ئەمیقتر بێتەوە دەبێ حەول دەین شەبەکە هەی تەشکیلاتی کۆمەڵە لە نێو کرێکاراندا، لە نێو خەڵکی فەقیری حاشیەی شارەکاندا، لە نێو ژنانی ستەم لێکراو لە حاشیەی شارەکان، دەبێ دەبێ پەرە بستێنێ، دەبێ پەرە بستێنێ، بۆیە کە کۆمەڵە بتوانێ نفووزی خۆی لە نێو ئەوە مەعنای تەشکیلاتی پەیدا بکا. کۆمەڵە هەموو دەزانین نفووزێکی کۆمەڵایەتی و نفووزێکی مەعنەوی زۆری هەیە لە جامعەی کوردستاندا، دەبێ سەیر بکا بە تەناسوبی ئەم نفووز و خۆشەویستیەی کە لە نێو کۆمەڵگادا هەیەتی بەو تەناسوبەش تەشکیلات دروستکا دەنێو ئەو کۆمەڵگایەدا تەشکیلات دروستکا دەنێو کرێکاراندا دەنێو خەڵکی فەقیرو هەژارکرا لە حاشیەی شارەکاندا لەهەر ناوەندێکی کرێکاری لەهەر دێیەک لەهەر شارێک ئەوە دەتوانێ وەحدەت و یەکپارچەگی چزانم چینی کرێکارو خەڵکی پشک فەقیرو هەژارەکە لەهەر تەغیری تەوازنخوایەکدا بپارێزیەوە خاڵێکی زۆر زۆر مهمە و کۆمەڵە بە هەر دەرەجەیەک یانی پافشاری بکا لە دفاع لە داخوازی و خواست و چزانم ئامانجەکانی ئەم چینە فەقیر و هەژارە هەر بەو نیسبەتەش مەوقعیەتی خۆی تەقویەت دەکا لە جوابدانەوە بە نیازی چارەسەری ستەمی نەتەوایەتی لە کوردستان. قودرەتی خۆی، نفوزی خۆی، نیروی خۆی لەوە وەردەگرێ کە بتوانێ چینی کرێکار ئاگاهکاتەوە بیانهێنێتە سەحنەی مبارزەی سیاسی بۆ گەیشتن بە داخوازەکانیان وانە و هەر لەو ڕێگایەشەوەیە و لەو ڕێگایەشەوە دەتوانێ هێز بگرێ دە مەوقعیتێکی باشتر قەرار بگرێ بۆیە کە ستەمی نەتەوایەتی لە کوردستان کە مانعێکی زۆر گەورەیە لەسەر ڕێگای پێشڕەوی بزوتنەوەی سوسیالیستی لە کوردستاندا و لە سەراسەری ئێراندا بتوانێ ئەو مانعە لەسەر ڕێگای خۆی لابە و لەو لەو ڕێگایەشەوە دەتوانێ یەنی بە هەر دەرەجە کە کۆمەڵە بتوانێ خەڵکی فەقیر و هەژار کرێکاران بێنێتە سەف میمبارزەی سیاسی لە مەوقێتێکی لەبارتردا قەرار دەگرێ بۆ چارەسەر کردنی ئەم ستەمگەرەوە بۆ لابردنی ئەم مانعە لەسەر ڕێگای بزوتنەوەی سوسیالیستی ئەوە لەبەر ئەوە نییە چونکە دوکەڵی ستەمی ملی ئەمڕۆ زیاتر لە هەمووی دەچێت لە چاوی فەقیر و هەژار و کرێکارەکەوە. ڕەنگە بەهۆی ستەمگەری میللیە کە مەسەن دەبینی لە ڕێژەی بێکاری مەسەن لە کوردستان زۆر زیاترە لە سەرەوەتر لە شوێنەکانی دیکە یا مەسە خدمەتگوزاری کۆمەڵایەتەکان کەمترن لە کوردستان و زۆر مەسایلی دیکە بەڵام تەنیا لەبەر ئەوە نیە خۆ ئەوڕۆ بە تەوری واقعی سەرمایەداری کورد ستەمێکی لێ ناچێ سەرمایەداری کورد ئەگەر لە هیچ کام لە ئەگەر ئەگەر چزانم خدمەتگوزاری کۆمەڵایەتی لە کوردستان سەرەن لاوازە سەرمایەداری کورد لەو بابەتەوە مشکلێکی بسڵم بۆ ساز نابێت دەچێ چونچێ لە باشترین ئیمکانات مثلەن بەهرەمەندە یا مثلەن بۆ سەرمایە گوزاری هیچ مانعێکی لەسەر ڕێگا نییە سەرمایەداری کورد ئەمڕۆ هەڵدەستێ دەچێت لە چین سەرمایە گوزاری دەکات دەچێت لە دوبەی سەرمایە گوزاری دەکات دەموستیزە بەو مەعنایەش ستەمێکی لەسەر نییە، بنابەنین وەک چینی سەرمایەدار و دەوڵەمەندی ئەوڕۆی کوردستان هیچ زەرفییەتێک تەڕایان تێدا نەماوە بۆ مبارزە بۆ ڕەفعی ستەمی میللی بەهۆی ئەو ئاڵوگۆڕ ئیقتسادی کە بەسەر دنیادا هاتووە، بەسەر ئێراندا هاتووە، بەسەر کوردستاندا هاتووە. دەموتیزە ئەوەی کە هێزی موحەڕکەیە بۆ لابردنی ستەمی میللیش هەر فەقیر و هەژارەکەیە. فەقیر و هەژارەکەیە هەر بەو دەرەجە کە خەبات دەکا مبارزە دەکا دێتە سەحنەی سیاسی دەتوانێ تەزای جامعەکە دێمۆکراتیزە کا وە نەهایەتەن لە ئەسەر دێمۆکراتیزە بوونی کۆمەڵگایە کە دەرحاز زەمینە بۆ رەفعی ستەمی نەتەوایەتیش فەراهەم دەبێ. فەراهەم ببێ و ئەوە لە قودرەتی تەبەقەی کارگەردا، چونکێ کرێکارە، مبارزە بۆ دموکراتیزە کردنی جاماوە، مبارزە کردن بۆ گەیشتن بە ئازادی های سیاسی، هەر وەک مبارزە بکا بۆ نانی شەو وایە، مبارزە دەکا بۆ ئەوەی کە وەزعی ژیانی باش بێ، بۆ ئەوەی کە چوزانم شەرایتی کاری باش بێ، بۆ ئەوە ئیحتیاجی بە پێکهێنانی تەشەکولە، بۆ ئەوەی کە تەشەکول پێک بێنێ ئیحتیاجی بە ئازادیە، دەرنەتیجە شەو و رۆژ لە حاڵی خەبات دایە، مبارزە دەکا بۆ ئەوەی کە ئەو جامە دیموکراتیزە تر بێ و گەر جامە دیموکراتیزی بێ ستەمی نەتەوی نەتەوایەتی و هەموو ستەمێکی دیکە زەمینە بۆ حەلبوونی زۆرتر فەراهەم دەبێ ئەوە لە لایەکی دیکەوە لە لایەکی دیکەوە زۆر زۆر مهمە کە ئێمە دەو دەورەدا هەموو حەولی خۆمان بدەین و مەلزومات و پێداویستیەکانی وەڕێخستنی بزوتنەوەیەکی شوڕایی لە کوردستان فەراهەم بکەین و یەکێک لە ڕەمزەکانی سەرکەوتنی بزوتنەوەی کوردستانە چونکە بۆ خۆت دەزانی کوردستان کۆمەڵگایەکی حیزبیە هەر کام لە جەریاناتی سیاسی دیکە خۆب ئۆلگو و بەدیلی خۆیان هەیە بۆ داهاتوی کوردستان تاوجی کە بە ئەحزابی ناسیونالیست دەگەرێ رێک دانێ ئەو مودێلی کە ئەمرۆ لە کوردستانی ئێراقەیە ئەوە بۆنی لە کوردستانی ئێرانیش پیادەکەن هەر ئەم سیستمە پارلمانە کە دل بۆ خۆمان دەزانین مکانیزمێکە، وەسیلەیەکە بۆ دوورخستنەوەی خەڵک لە دەسەڵات و لە ئیدارەی کۆمەڵگا، لەوانەیە عەینی ئەو سیستمەش بێن لە کوردستانی ئێران پیاد دەکەن. دەی هەر لەبەر ئەوە پێویستە ئێمە لە ئێستاوە ئەوەی کە ئاسۆی سەرکەوتنە لە پێش چاوی خەڵک بە ڕوونی باسی کەین. بڵێین کە فەقەت لە سیستمێکی شوڕاییدایە کە خەڵک دەتوان ڕاستەوخۆ دەرحاڵ دەخالەت بکەن لە چارەنووسی ئەو جامەیە، لە رێگای سیستمێکی شوورایە دەتوانین راستەوخۆ لە ئیدارەی کۆمەڵگادا دەرحاڵ نەقش و دەوریان هەبێ و ئەوانە. بۆیە تا ئەو جێیە کە دەتوانین هەڵسوڕاوانی ئێمە دەبێ لە ناوە دەو زەمینەدا کار بکەن بە راستی و هەر ئەوەشە یانی بە تایبەت لە کۆمەڵگایەک کە کوتمان حیزبیە ئێستا هەر لە سەحنەی سیاسی کوردستاندا دەبینین حەوتەش حیزبی موسەلەح هەیە یەعنی سپەینێ فەقەت بە وەڕێخستنی جنبشێکی شوڕاوێ بە جوڵانێ بزوتنەوەیەکی شوڕاوێ بە وەڕێخست بە موسلەح کردنی خەڵک لە ئاستی جەماوەریدایە و دەواقەدە وەرگرتنی دەسەڵات لەلایەن ئەوانەوەیە کە دەتوان هەموو ئەحزابی موسلەحیش بچنە ژێر کۆنترۆڵ و ژێر دەرحاڵ حاکمیەتی حەرەکەتێکی شوڕای کە دەرحاڵ خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشی کوردستان بە تەواوی نمایندەجی دەکا و قازانجی ئەوان دەپارێزێ. بۆیە لە هەموو بابەتەوە پێویستە ئێمە ئەم مەلزووماتی بۆ ڕێکخستنی بزووتنەوەیەکی ئاوا ڕێک لە لایەکی دیکەوە هەر دەو دەورەدا تەقویەتی هێزی مسەلەحی کۆمەڵە زۆر زۆر ئەمرێکی موهیمە. دروستە ئێمە لە ساڵانی ڕابردوودا هیچ کات نەهاتووین لە کوردستانی ئێراق وەک پشتی جبهەیەک بۆ بەرەوچوونی عەمەلیاتی نیزامی لە ئێران ئیستفادە بکەین، بەڵام ئەوە یەک زەڕڕە لە ئەهمییەتی ئەوە کەم ناکاتەوە کە دەبێ هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە دەرحاڵ تەقویەت کرێ تەقویەت کرێ دەبێ زۆرتر هێز بگرین ئەو مەوقیتێک کە ئێمە ئێستا هەمانە دەواقەدا موقعیتێکی منحصر بەفەردە لە ناو چەپی ئێراندا کە مەسەلەن فرسەتێک، ئیمکاناتێک خوڵقاوە کە جەوانانی، کچان و کوڕانی جەوان لە کوردستاندا دەتوانن ئامووزش ببینن، دەتوانن لە ئۆرگانهای جۆراوجۆری تەشکیلاتی عەلەنیدا کار بکەن، زەرفیەتەکانی خۆیان لە رابتە، لە پەیوەند ئەگەڵ خەباتی چەکدارانەدا بەرنە پێشێ و ئەم زەرفیەتانەی بخوڵقێنین کە دە داهاتوودا ئەم هێزە ببێتە هەوێنی دروستکردنی ئەرتەشێکی توودەیی، هەوێنی مسەلەح کردنی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش لە ئەبعادێکی لە جەماوەریدا جەماوەردا چونکە هێزێکی ئاوا دەتوانێ دەسکەوتەکانی بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان دە دواڕۆژدا بپارێزێ بۆیە ئەوە زۆر زۆر گرینگە کە ئێمە ئەو هێزە تەقویەت کەین لە هەموو بابەتەوە لە هەموو بابەتەوە لە خاس سیاسەوە ئینسجامێکی زۆرتر پەیداکە لە خاز ئیدۆلۆژیکەوە ئینسجامێکی زۆرتر پەیداکە ئاگەهی عەینا نسبەت بە سوسیالیز نسبەت بە کونز بە بچێتە سەرێ لەو فرسەتێک کە لێرە هەیانە و زەرفیەتەکانی خۆیان بۆ جوابدانەوە بەو پێداویستیانەوە بەو نیازانەی کە دوا ڕۆژ دێتە سەر ڕێگامان بەرنە سەرێ.

باشە بە کورتی جواب دەدەمەوە هیوادارم لە بەرنامەی بەعدی بتوان زۆرتر لەسەر ئەو مەوزوعە قسە بکەین بە برای من یەکێک لەو وەزیفە گرنگانەی کە دەکەوێتە سەرشان ئەوەش ئەوەیە کە لەم شەراتەدا نەهێڵن بزوتنەوەی کوردستان لەو بزوتنەوەی سەراسەری بەجێ بمێنێ یعنی دە کاتێکدا دەبین هەموو ڕۆژێ ناوەندەکان گەورەی کرێکاری بەڵخاڵ بۆنە شوێنی ئاعتراز و بارزە لە دژی جمهوریستانی بۆ گەیشتن بە داخوازەکانەوە شاهدی حڕکەتایی جەماوەری دەبین دەبحاڵ هەر دێ و ئیعترازات زیاتر لە پێشوو پەرەرستێنە لە دژی جمهوری ئیسلامی دروست دە شەراتێکیشدا کە نالەبارە دە فەقر و فەلاکەتدا بە سەر دەبەن ئەو تەحریمیای ئابووری ئەمریکا شەراتی ژیانی سەختتر کردوون وانە نابێ بڵێن کوردستان لەم ڕەوتە بە جێ بمێنێ بۆیە دەبێ بزانن، زەمینەکانی ئیعتراز بناسن، بەتایبەت کە دەڵێن کۆمەڵگای کوردستان کۆمەڵگایەکی حیزبییە، بەتایبەت کە دەڵێن جەریانی سوسیالیستی کۆمەڵە دە ڕاسی بزوتنەوەی سوسیالیستی لە کوردستان جەریانێکی بە نفوزە، بەتایبەت کە ئێمە دەزانین هەڵسوڕاوانی بزوتنەوە کۆمەڵاتیکان، هەڵسوڕاوانی کرێکاری، هەڵسوڕاوانی سیاسی کولەن لەو کۆمەڵگایە حەتا بەر لەو لەوەی کە ئاوا شەبەکە کۆمەڵاتیکان ئاوا پەرە بستێنێ ئەوان هەر لە پەیوەندی خەباتکارانەدا پەیوەندی زۆریان پێکەوە هەبوو یانی ئێستا هەڵسوڕاوانی کرێکاری و فەعالینی سیاسی لە ئاستی سەراسەریدا بەیەکەوە مورتەبتن دەی ئەوە زەرفیەتێکی تازە دەخوڵقێنێ زەرفیەتێکی تازە دەخوڵقێنێ و زۆر مهیمە ئەوان ئەم دەواحەدا بوارانە کە دەکرێ ئیعترازی لەسەر هەڵخڕێنی بناسن و حەولی ئەوە ئیعترازی جەماوەری وەڕێخەن. بە تایبەت ئێستا، ئێستا مەسەلەن ئێمە هەر هەموو هەفتەیەک شاهیدی ئەوەین کە چەند نەفەر لە کۆڵبەران دەکەونە بەر تەقەی هێزە کانی جمهوری ئیسلامی و گیانیان لە دەست دەدەن یا بریندار دەبن. چۆن جامعی کوردستان، کۆمەڵگای کوردستان بۆ چۆن دەبێ ئەوە تەحەمول کا؟ بۆ دەڵێم هەڵسوڕاوانی کرێکاری، هەڵسوڕاوانی سیاسی و کوللەن تێکۆشەرانی کۆمۆنیست لە ئاستی سەراسەریدا دەتوانن بێن کەمپەینێک وەڕێ خەن. کەمپەینێک وەڕێخەن لە دژی ئەم کوشتنی کۆڵبەران، ئەفکاری عمومی لە کوردستان متەوەجی حەساسیەتی مەسەلەکە بکەن، چکە نابێت تەن بدەن بەوەی کە کوردستانێک کە ناوەندی ئیعتراز و موبارزە بۆ لە ئەمڕۆ ببێتە شوێنێک کە هەر هەفتە چەند نەفەر کۆڵبەر گیانیان لە دەست دەن ئەویش بۆچی بۆوەی کە مەجبورن تەن بدەن بەو کارە بۆی کە سەرەتاییترین پێداویستیەکانی ژیانن ببینن تایمینگن کارێک کە لە تاقەتی ئینسان بەدەرە بۆ ئەوانە دەبێت بکەونە بەر گوگلە بۆیە دەڵێن وە ڕێکخستنی کەمپەینێکی بەرین لە کوردستان وە دوای ئەوەی کە حساسیەتی جاماکەت هەڵخران کۆمەلگات هەڵخران نسبەت بەو مەوزوعە زەمینەت خۆش کرد بینی مانگرتنی گشتی وەڕێخەی ئەترازی گشتی وەڕێخەی لە دژی ئەو جنایەتێک کە جمهوری ئیسلامی دەیکا یا مەسەلەن ئێوە چاو لێکەن حاشیەی شارەکان زۆر گەورە بۆتەوە و لە خدمەتگوزاری شاری بێ بەهرەن دەنوچیجا ئەمانە هەمیشە دەتوانن کانونێک بن ناوەندێک بن بۆ وەڕێخستنی ئیعتڕاز لە دژی جمهوری ئیسلامی کە بۆ بەو مەناتقە ڕاناگا بۆیە مەسەلەن ئەو بەشە لە شارەکان لە خدمەتگوزاری شاری ئەمڕۆی بێ بەهرەن ئەوە هەمووی دەتوانێ مەوزوعی وەڕێخستنی ئیعتڕاز و مبارزە بێ لە کوردستان یا یا مەسلەی بێکاری ڕێژەی بێکاری ئستا لە شارەکانی کوردستان زۆر لە سەرەوەیە بزە ئەو احترازاتی لە عێراق مثلەن بەڕێکەوت ئەخیرەن ئەو ئاخێزە جەماوەێ بەشێکی عليهەی بێکاری بوو بە وەختی چاودەکە ڕێژەی بێکاری 24 لە سەدە دەخۆ لە کوردستانی ئێران ڕێژەی بێکاری لە نێو جواناندا زیاتر لە 24 سەدە دەی چ شتێک دەبێ؟ من دڵم ئەوانە هەموو هۆکارێکن دەکرێ لەسەر ئەو زەمینانە ئیعتراز، نارەزایەتی هەڵخڕێنی و خەڵکی کوردستان لەم حەڕەکەتە سەراسەرێ وەدوا نەکەون بەڕاستی و ئەوە ئەوە زۆر مهیمە یا مەسەن هەڵ تێکۆشەرانی کۆمۆنیست، تێکۆشەرانی کۆمەڵە دەبێ خۆیان تەکسیر کەن، خۆیان زۆرتر کەن. ئەوەش ئەگەر لە دەورەی مەسەڵەن ڕکوو دووانە بە کاری تەرویجی و نازانم خش لەسەر خش دانان دەکرا ئێستا لە ڕێگای کلانەوە دەکرێ یانی لە ڕێگای وەڕێخستنی بزووتنەوەی ئەترازیەوە دەکرێ ئەتۆ دە ئاستێکی بەرین دا مەسەڵەن جەوانان جەزبی مبارزەی سیاسی بکەی ئەو دەورە دەورەی کاری گەورەیە کاری کاری لەو نەوعە بۆیە دەڵێم تەواوی یانی ئینرژی و زەرفیەتی هەڵسوڕاوانی کۆمەڵە، هەڵسوڕاوانی کۆمۆنی تێکۆشەرانی کۆمۆنیست لە کوردستان ئەمڕۆ دەبێ سەرفی ئەوە بێ ئەم بوارانەی کە دەکرێ ئیعتڕازی تێدا هەڵخڕێنی ئیعتڕاز و ڕێخرێ و لەم ڕێگایەوە دەرحاڵ هەوڵ دەین کە بزووتنەوەی کوردستان لەم بزووتنەوەی کە ئێستا لە ئاستی سەراسەریدا لە گۆرەدایە و دوانەکەوێ. ئیشارەیەکیش نەکەین بە ڕۆژاوا و ئەوەی کە ئایا لە ئێستادا هەڵسوڕاوانی کۆمەڵە چی ئەکەوێت سەر شانیان؟ ئەتوانن چی بکەن لە ئێستادا کە تورکیە دەیهەوێ هێرش بکاتە سەر کوردستانی سووریە؟ هەر ئەو کارەی کە کردیان لە کاتی شەڕی کوبانیدا. بزن گەر لە بیرت بێ ئەو کاتە کە مقاومەتی قارەمانانەی کوبانی لە دژی داعش و ئەوانە دەگۆڕێدا بوو کە دیارە دەوڵەتی تورکیەش هاوکاری داعشی دەکرد جا حەرەکەتێکی گەورەیان وەڕێخست ئەنی هەموو تێکۆشەرانی شارەکە لە دەوریە کۆبوونەوە بە هەماهەنگی ئەگەڵ یەکتر بە هەمانجی ئەگەڵ یەکتر هاتن ئەترازێکی بەرینیان لە شاری سنە و لە بازێک لە شارەکانی دیکە لە دژی ئەم بۆ دفاع لە مقاومەتە کەلو بکوبانی دەکرا وەڕێخست. ئەمرۆش کە ئەگەری هێرشی ئەم دەوڵەتی تورکییە هەیە بە تۆری قەت دەبێ هەم لە کوردستانی ئێران هەم هەم لە هەموو بەشەکانی کوردستان هەم لە کوردن ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی ئێمە هەموو تەلاشی خۆمان بکەین بۆ ئەوەی کە دەرحاڵ بزووتنەوەیەکی پشتیوانی لە مقاومەتێک کە لە کوردستانی سووریە وەڕێ دەکەوێت لە دژی هێرشی تورکیە وەڕێخەین. یەنی ئەوە دە ڕابردووشدا ئەو کارە کراوە، ئێستاشەر بە پشت بەستن بەو تەجربانەی کە کاتی خۆی بە دەستیان هێناوە، هەر بە پشت بەستن بەو تەجربانە ئەم جارەش دەبێ بۆ پشتیوانی لە مقاومەتێک کە لە بەرامبەر هێرشی ئیحتمالی تورکییەوە ڕێدەکەوێت لە کوردستانی سووریە، لە هیچ شتێک دەرێغ نەکەن. لە هیچ شتێک دەر. ئەوە ئەسڵەن ئەوە ئەمری ئێمەیە. یانی وەزیفەی ئەنترناسیونالیستی کۆمۆنیستەکان ئەوە ئیجاد دەکا و ئیتفاقەن ئەوە یەکێک لەو خاڵانەیە کە لایەنگرانی کۆمەڵە و هەڵسووڕاوانی کۆمەڵە و هەتا کوللەن چەپەکانی نێو کۆمەڵگای کوردستان دەتوانن خاڵێکە کە دەتوانن لەگەڵ جەریاناتی دیکەش هەوکاری بکەن، لەگەڵ پژاکیش هاوکاری بکەن، لەگەڵ جەریاناتی چ بزانم هەڵسوڕاوانی سەر بە حیزبی دیموکرات و وانەش هاوکاری بکەن بۆ وەڕێخستنی کوللەن حەڕەکەتێکی بە هاوپشتی لە بزووتنەوەی کوردستانی سووریە دە مەقابل هەر هێرشێک بەسەریدا دەکرێت بۆ چونکە تەجروبەیەکە دەستکەوتی زۆر بەنرخی بۆ ئەو دەستکەوتانە دەبێت بپارێزرێ و ئەو دەستکەوتانە ئەرزشی ئەوەیە کە حمایەتی لێ بکرێت لەلایەن هەر بزوتنەوەیەکی پێشکەوتوخوازەوە. بەڵێ زۆر سوپاس کاک سروش. منیش سوپاسی تۆ دەکەم و ماندوو مەبە. پرسیارێکم لەماوە ئەگەر خۆتان لە ئاخرداش. عەرزێکی زیاترم نیە فیعلەن بۆ ئێرە. زۆر سوپاس دەست خۆش بی. بینەرانی ئازیزی تلویزیۆنی کۆمەڵە ئەوەی بینیتان وتوێژێک بوو لەگەڵ هاوڕێ سەلاح نازوزی ئەندامی کومیتەی ئیجرایی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران سەبارەت بە ئەوزای سیاسی و ئەولەوێتەکانی کۆمەڵە و وە هەروەها قسە و باسێک لەسەر مقاومەت لە ڕۆژاوا و ئەرکەکانی هەڵسوڕاوانی کۆمەڵە لە کوردستان زۆر سپاس سایەسا لەگەڵمان بوون و تاوەکو بەیەکگەشتنەوەیەکی دیکە شاد و سەرکەوتوو بن.